Имеш, 1550 нче елда Казанны яулап алгач, Иван патша, Явыз Иван патша, Вот вам место, дип, шәһәрнең исән калган татарларына яшәү өчен Казан артындагы сазлыклы җирләргә күрсәткән. Шуннан бистә гыйбарәсе барлыкка килгән. Әмма аңлашыла ки, бу тарихи риваять дөреслеккә туры килми. Мәсәлән, Казан ханлыгы чорында ук Болан Болак артында, хәзерге Татарстан урамыннан башлап, аннан көнбатыш тарап, Үзәк базар тирәләрендә Көрәеш бистәсе булуы мәгълүм. Бу бистә рус елъязмаларында, шулай ук Слобода, что была Кураишева дип, Казанның 1565-68 елларга караган йорт халык исәбен теркәү кенәгәсендә, ягъни Песцовый кенәгәдә искә алына. Күрәсең, тарихи бистәнең атамасы кеше исеменә нисбәтле, яисә Мөхәммәд пигамбәр өммәтеннән булган крәйшеләргә бәйле барлыкка килгән була. Без рус елъязмаларында искә алынган Казан ханлыгы чорындагы тарихи шәхескә бәйле Атуч мәчете дә, ягъни елъязмаларда ул Отучево мечеть дип искә алына, шул Крейж биштәсендә, хәзерге Тихвин чиркәве тирәсендә урнашкан булырга тиеш дигән фаразда. Соңрак Казан яулап алынгач, монда рус халкыннан торган архиерей бистәсе, аңа терәлеп берара унҗиденче гасырда Керәшен бистәсе оеша. Дөрес, ул озак гомерле булмыйча, шул ук гасырда язма документлардан юкка чыга. Соңрак Габдулла Тукай иҗатында да киң чагылыш тапкан 19 гасырда, 20 йөз башында мәшһүр Печән базары урнашкан бу тирәләр, кызганычка каршы, әле тарихи-археологик яктан начар өйрәнелгән килеш кала. Археологик разведка характерындагы башлангыч тикшеренүләр исә ундүртенче-уналтынчы гасырларга караган материалны бирәләр. Шуны истә тотарга кирәк, Казан ябып алынганнан соңгы чорда татарларга шәһәрдә яшәү тыела. Бу ышанычка дәүләт хезмәтендәге сигез йомышлы татар гаиләсе генә лаек була. Элекке Көрәш бистәсе җирләре дә Казан архиеленә бирелеп, монда аның карамагындагы рус кешеләреннән, нигездә, элекке крестьяннардан төрле җирләрдән күченеп килгән архиреи бистәсе ешар. Татарлар исә каган артындагы сазлыклы урыннарга куып кертелә. Бистәнең тәүге хаты турында төрле фикерләр бар. Бер фикер буенча, ул Казанның 1552 елгы яудан исән калган халкы, мәсәлән, элекке Керәш бистәсе кешеләре булырга мөмкин. Икенче фикер буенча, аңа Казанны алудан булышкан Касыйм ягы татарлары нигез сала. 1552-57 еллардагы милли азатлык көрәшен бастыруга булышкан татарларга бүләк рәвешендә бирелгән фикер дә яшәп килә. Дигән фикердә. Кызганычка каршы, бу мәсьәләгә тулы ачыклык кертү өчен язма чыганаклар әлегә җитенкерәми. Каюм Насыйри урамында урнашкан Мәрҗани мәчете комплексы җирлегендә 2001 елда алып барылган археологик тикшеренү эшләре барышында уналтынчы-егерменче йөзләргә караган культура катламнары ачыкланды. Бу уңайдан бер тарихи фактка тукталып үтәсе килә. 1742 елда дәүләтнең православие чиркәвенең ислам диненә, мәчетләргә, һөҗүме көчәйгән бермәлне, Миссионерларның мәчетләрегез кайчан төзелгән дигән сорауларына бистә татарлары ата-бабалар бабаларыбызның әйтүе буенча, дүрт мәчетнең икесе Казан патшалыгы, ягъни ягъни Казан ханлыгы чорында, икесенең Казан алынганнан соң, әмма кайсы елларда төзелгәннәрен хәтерләп хәтерләмәүләре турында бәян итәләр менә бу иске бистә татарлары. Бу хәбәр хак булса, бистә ханлык чорында да булган булып чыкмыймы? Һәрхәлдә, бистәнең ишу вакыты турында кабаттан бер уйланырга документаль нигез бар. Егерменче гасыр башының мәшһүр рус тарихчысы хәтта бу бистәне Көнбатыш Ауропадагы еврей геттосы белән чагыштыра. Казанның унтугызынчы гасыр алман галиме, этнограф Карл Фукс язуынча, әле шул шул чорда да, ягъни Карл Фукс яшәгән чорда да бу сазлыклы иңкү җирләр яз-көз айларында пычракка батып, урын урыны белән Җир җәй айларында да кипми торган була. 1565-1568 елларга монда 150 йорт исәпләнә, бистә эшләре белән моның өчен колониаль администрация тарафыннан билгеләнгән махсус кешеләр, рус дворяннан булган, дворяннарның булган, бояр балаларының булган түрәләр идарә итә. Чыганак йортларда берьюлы берничә, хәтта унар гаиләнең тупланып Тыгызлыкта җәй айларында күбесенең тирә-як татар авылларына китеп торуларын турында бәян итә. Мондый тыгызлыкны йорт торгызу өчен җир кысынкылыгы белән генә аңлатып була. Күрәсең, хакимиятнең моңа ризалыгы булмаган. Бу чорда бистә халкы, күрәсең, мең ярым, ике меңнән артмаган. Мәсәлән, 1742 елда экстракттан күренгәнчә, бистәдә 665 ир-ат яши. Ну, хатын-кызларына кушсаң инде, шул икегә тартылып, каядыр шул мең тирә, мең ярым тирәләренә чыгабыз. Э, бистә халкы күрәсең башлангыч чорда һөнәрчелек һәм игенчелек белән шөгыльләнгән. Э, ну, җәй айларында авылга китеп, игенчелек белән шөгыльләнгән һәм һөнәрчелек белән. Монда да тыюлар булган, мәсәлән, Казанны алганнан соң татарларга мәгълүм булганча тимерчелек эше белән шөгыльләнергә ярамаган. корал ясау ихтималын күздә тотып. 1593 елда татарларны православие диненә чукындыру сәясәте көч алган бер вакытта шул вакыттагы Казан архиерее Гермоген патшага шикаятендә татарларның чукындыруга бирелмәүләреннән, элеккечә ислам дине тотуларыннан, ә бизтә татарларның исә Кремльдән ут атар арада, аның язуынча, яңа мәчет торгызулар торгызып куюлары куюларыннан зарлана. Бистә халкы өчен тагын бер күренекле вакыйга, ул 1660 нчы еллар ахырында ахырыннан башлап бистә татарларына рәсми рәвештә сәүдә белән шөгыльләрергә рөхсәт итү. Шуның белән татар сәүдә капиталына юл ачыла. Шул акчага соңрак мәчет-мәдрәсәләр торгызыла, матбагалар ачыла, газета-журналлар нәшрителә. Унтугызынчы гасыр ахыры-егерменче йөз баш татар тәрәкыятенә материаль җирлек булдырыла. Әйтергә кирәк, икенче төп вакыйгаларның берсе итеп атарга кирәк, менә унсигезенче гасырда татар ратушасы эшли башлау Казанда. Бистә татарлары, менә төрле документлардан күренгәнчә, аларның кайберләрен бастырып та чыгардык инде, менә шушы ислам дине иреге өчен көрәш алып баралар. Берничә тапкыр патшага хатлар белә мөрәҗәгать итәләр. Мәсәлән, 1771 елда Муса Якупов, һәм аның иптәшләренең имәнле татарларның патшага шикаять белән мөрәҗәгать итүләре иткән хатлары сакланган. Анда инде шул исламга ирекләр бирү турында һәм аны кысуга протест белдерелә һәм исламга ирекләр сорала инде. Әлбәттә, бу хатлар бөтенләй эзсез калмый. Тукай безнең кечкенәдән үк менә ни зур урын алып тора бара. Безнең уеннар бар иде, менә Шүрәле уены бар иде. Аннары инде безнең Тукай менә теге күргән Тукайны, бу сөйләшкән Тукайны, ул каза артында әле дә гыйбарәләр бар. Мәсәлән, Иске Мәңгәрдәге халык әле дә Тукайның менә армиягә караларга барганда Иске Мәңгәрдә тукталып, анда күпмедер бер көндә торганын хәтерли, төрле сүзләр йөри. Аннары менә шушы Тукай буенча безнең әле эшлиселәр бик күп. Алга таба, мәсәлән, аның шәҗәрәсен, минемчә, алга таба да ачыклап була. Зәкия Рәсүлова бик зур эш башкарган заманында, менә Заһир белән дә сөйләшеп утырдык, монда безнең әле Тукай тематикасы буенча галимнәрнең һәм әдәбиятчыларның, һәм тарихчыларның, һәм музей хезмәткәрләренең бурычлары эшлисе эшләре бик күп, без әле Тукай